Naħseb li ma għandix għalfejn nintroduċi lil Lorraine Vella, ir-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali f'kategorija Ir-Rumanz tas-sena l-oħra u apparti minn hekk, Speċi ilha takkoppa il-media speċi għall-aħħar ħafna xhur. Laura Mvella ma bdietx tikteb ilbieraħ. fin-1992 fil-fatt fil-fatt għandi diffikultà kif ħa nippreżentaha bħala kittieba dramaturga attriċi għax naf li wkoll speċi għandha t-teatru miftuħ fit-triq ukoll. U naħseb li bdejt fit-teatru inti, hux hekk? Bdejt fit-teatru. Fil-1992. 92. Kont studenta l-università, studenta tat-teatru tal-Ingliż, u jiena u tlieta oħra ddeċidejna li niffurmaw grupp teatrali, però ma ridniex kumpanija teatrali biex nagħmlu teatru mainstream, imma ridna nagħmlu affarijiet esperimentali. Ridna niskopru l-metodoloġija tagħna, ħadd minna ma kien ittrenjat imħarreġ bħala attur u dik rajniha bħala vantaġġ għax ridna niskopru t-tip ta' taħriġ li ridna noħolquh aħna stess u fil-fatt ma konniex niltaqgħu biss biex intellgħu biċċi ta' teatru pero Konna niltaqgħu regolarment, tlieta erba' darbiet fil-ġimgħa, u għall-bidu konna ntlaqgħu xi ħaġa darba fis-sena u iktar m'għadda ż-żmien forsi bdejna nżidu iktar minn hekk. Jiġifieri bdejt mit-teatru? Bdejt mit-teatru. Ħaġa interessanti għax ħafna mill. L-atturi kbar speċi dejjem bdew mit-teatru, dejjem fuq ieħor. Jiena lil Lorraine Vella l-ewwel darba li ltqajt magħha għalkemm hi ma tiftakarx, x'imkien il-Guardamangia kellha xi tnedija ta' ktieb imma naħseb tant kienet Speċi midnija bin-nies u t-tneddija ma tiftakarnix, imma jiena hemmhekk l-ewwel darba ltqajt magħha. Kellha xi tneddija ma' Simon Bartolo. Kienu żewġ kotba fil-fatt. Eżatt. Parti mill-triloġija. Le, le, dik kienu dak kien fil-fatt is-serata ssemmiet wara l-fiddien. Kien il-mument kemm fejn kemm jiena u kemm Simon ħriġna b'xi ħaġa separatament. Jiena Magna Mater u Simon kellu Deformity dak iż-żmien u ddeċidejna li nużaw car park abbandunat bħala. Fil-fatt, eżatt, fejn kienu dawn li jġorru l-karozzi. Fejn hemm garaxx tal-li jġorru l-karozzi. kienet it-tnedija, imma inti ma tiftakarnix. Mbagħad erġajna iltqajna fi Brussell għat-tieni darba u speċi minn hemmhekk jiena bdejt nagħrfek personalment il-bija ma kontx nafek kif permess tal-kitbi. Mela, Ħa nistaqsik fuq Rocket. Peress li inti r-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tas-sena l-oħra. Rocket jibda b'karattru ġej lura Malta fuq bastiment tal-gwerra Taljan. Xena li tixbah ħafna ħafna lill-karattru ta' Alex Villaggera, Richard, ġej lura wkoll fuq bastiment Taljan għalkemm għal skopijiet oħra, fil-każ tiegħek qed nitkellmu fuq petril. Dak petril li inti tallega li.

li qagħad iħarrek kollox, filwaqt li inti qagħad tallega li l-kitba kullha dwar Benjamin. Le, le, jiena ngħid li Benjamin. Jista' jkun li Benjamin huwa t-tama, il-futur. Le, Rocket huwa jisu għandek storja fi storja. Eh, u hemm L-istorja ta' Benjamin li qed isseħħ minħabba illi hemm karattri oħra li jriduha sseħħ dik l-istorja. U f'dik l-istorja, jiġifieri l-istorja tal-ħelsien ta' Malta minn taħt il-ħakma tat-Taljani, da qegħdin nitkellmu l-istorja tisseħħ fil-futur, f'dik l-istorja Benjamin huwa Il-protagonist huwa l-karattru ċentrali għaliex huwa dak illi ħa jwassal għall-ħelsien. Ġifieri f'dik l-istorja Benjamin huwa l-protagonist huwa ċentrali. F'Rock It il-karattru prinċipali definittivament huwa Petrell. Imma m'għandux rwol ċentra. Imma jiena nilgħab ħafna bl-idea ta' taċ-ċentru, min hu fiċ-ċentru. Fil-fatt Benjamin iqatta' ħafna mis-snin tiegħu jitqabad mal-idea li qed jipprova jkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni tan-nies li jħobb, fiċ-ċentru tal-attenzjoni ta' ommu u ta' missieru, pereżempju. Ġifieri għalhekk nilgħab bl-idea taċ-ċentralità. Benjamin li jagħmel minn kollox biex jipprova jkun fin-nofs tal-attenzjoni u għalhekk jidħol eżattament fin-nofs tal-ktieb, fin-nofs tar-rumanz, jiġifieri mhux qed nitkellem fuq rumanz ta' mitt faċċata, rumanz ta' erba' mitt faċċata u eżatt fin-nofs, bejn wieħed u ieħor, m'għadux tiċċekkja, bejn wieħed u ieħor jidħol fin-nofs. Jiġifieri f'dik l-istorja Benjamin huwa ċentrali. Imma l-istorja ta' Rocket hija ikbar minn hekk. L-istorja ta' Rocket hija dwar Petrel u l-karattru ta' Petrel interessanti ħafna anke mil-lat nerġgħu nidħlu f'din iċ-ċentralità u ċ-ċirkolarità għaliex Petrel huwa karattru partikolari ħafna. Dan huwa karattru illi qed jipprova jsib il post u żmien fejn jista' jħossu komdu. Iħoss li m'għandux għeruq. Ma jistax jgħid jiena nappartjeni hawn. Niltaqgħu miegħu meta l-ewwel darba meta jkollu 21 sena, ikun qed jgħix il-Kroazja, però m'ilux ħafna jgħix hemmhekk, seba' snin, Dejjem qiegħed f'xi belt differenti flimkien ma' nanntu li hija fotografa u jivvjaġġaw ħafna t-tnejn li huma u qishom qatt ma jrabbu l-għeruq imkien. U eventwalment, fil-fatt pjuttost fil-bidu tar-rumanz naraw illi n-nanna tiegħu, Rika, tmut traġikament u

Issa, meta, meta jiġri dan, Petrel iħoss li l-unika konnessjoni li kellu ma', ma' xi ħaġa, ma' xi mkien, ma', ma', ma', ma' persuna, anke dik inqatgħet, jiġifieri iħossu illi m'għandu xejn x', m'għandu konnessjoni ma' xejn. U għalhekk, l-ewwel ħaġa li jagħmel, Hu li jmur Malta qatt ma kien Malta, però huwa fil-fatt Malti fis-sens li Rika, in-nanna tiegħu, kienet Maltija. Alright, ħa niġu għal dik il-biċċa, ħa niġu għal dik il-biċċa mhux ħafna fid-dittall għax ir-rumanz tiegħek vera. Le, għax inti saqsejtni għalfejn imur Malta. Iva, iva, jiena rrid nasal għal speċi l-element nostalġiku.

Kien fi żmien meta qisni wara wara għaxar snin li tlaqt minn Malta, hemmhekk vera bdejt inħoss illi ilni ħafna li tlaqt minn Malta. Forsi fl-ewwel ħames snin ma ħassejtiex daqshekk, imma wara għaxar snin bdejt inħoss illi ilni ħafna li tlaqt minn Malta u sadattant Malta qed tinbidel b'mod li lanqas għadni nagħrafha f'ċertu affarijiet. U u ridt ħassejt illi ma nistax nikteb dwar karattri Maltin li jgħixu Malta fil-ħajja fiż-żmien tal-lum għaliex jien maqtugħa. M'iniex daqshekk maqtugħa, imma maqtugħa biżżejjed. Tipo għalhekk għażilt karattru ġej minn barra, karattru li jixbħek. Illi qed jiskopri 'l Malta li għalkemm għandu konnessjoni ma' Malta imma ma jafhiex biżżejjed, allura jrid imur biex jiskopriha u dak huwa l-mod tiegħi kif nista' nitkellem dwar ċertu affarijiet minn distanza. Fl-istess ħin dawn is-snin kollha li ilni nieqsa minn Malta jġegħluni nħoss il-bżonn li noħloq xi ħaġa li tqarribni. lejn Malta nerġa'. Allura kultant is-sens ta' assenza, l-assenza ta' Malta f'ħajti intaffiha billi nikteb dwar Malta u nikteb bil-Malti. So jiena nikteb bil-Malti fix-xogħol tiegħi u fil-kitba tiegħi letterarja, jiġifieri mid-dar nitkellem bil-Malti, mat-tifel tiegħi nitkellem bil-Malti, mal-ħbieb tiegħi li għandi Maltin Brussell nitkellem bil-Malti, jiġifieri Il-Malti huwa preżenti ħafna u fil-fatt hu iktar preżenti issa li ma ngħidx Malta milli meta kont Malta. Jiġifieri dan huwa mod kif ma ma ninqatgħax mill-għeruq tiegħi. Issa, għalhekk Petrel għandu din il dan il-bżonn kbir li jsib l-għeruq tiegħu, dak huwa.

Ħadd għala kittieb ikun barra l-kitba tiegħu. Ħaġa kompletament imp. Deh ma ssibx f'xi frak jew xi ħaġa, xi ħaġa minnu. Ġifieri taħseb illi l-element jew id-distanza ġeografika tgħinek kultant biex biex specie tħares lejn passat minn ċertu angolu u issa ħa nitkellmu fuq l-angoli, pereżempju ara jiena ta' minn paċ paċ u nibki u x'ismu fuq il-Palestina imma ma nissaportix aktar minn ġimgħata jien jekk imur hemmhekk. Għandek din l-istess ħaġa għax qisha qisni ħassejtha fil-kitbiet tiegħek. Għamilt 33 sena ngħix f'Malta u wara l-33 sena ħassejt li ma nistax inqatta' ġurnata oħra Malta minħabba ċ-ċokon tagħha qisni qisni ħassejtha tkompli tiċkien madwari. Però meta beda jgħaddi ż-żmien bdejt Iktar ma jgħaddi żmien iktar niġi lura Malta, iktar niġi nqatta' żmien, fil-fatt naħseb xi sitt darbiet fis-sena ninżel Malta, anki iktar. Prattikament qisek. Għandi bżonn u iktar ma jgħaddi żmien iktar niġi. Però ma nħossx li m'iniex lesta u ma nafx jekk hux ħa nkun lesta li niġi nerġa' niġi lura Malta. Imma għandi bżonn li niġi ta' spiss. Għal dejjem. Qisu l-istess, jiena l-ħin kollu nimmissja l-Palestina Imma ma nafx kemm jiena praparat biex nsiffilja. Togħġobni dik id-distanza, fil-fatt hija hija il-kunċett ta' distanza wkoll huwa importanti ħafna f'Rocket. Fil-fatt peress li Rocket jibbaża ħafna fuq il-fotografija pereżempju li għandek il-perspettiva, id-distanza għandek l-idea ta' li jekk inti tħares lejn xi ħaġa mill-viċin ħafna ħa tara d-dettall imma ma tarax l-istampa sħiħa, mentri jekk tersaq 'il bogħod u tara l-istampa sħiħa titlef id-dettall. U dik hija l-mod kif inħares lejn Malta jien meta meta naħseb f'Malta, meta nkun barra minn Malta hija ġmiel kbir. Meta nersa leha għall-ewwel ftit nara is-sabiħ, bil-mod il-mod nibda nerġa' niftakar x'inhuma l-affarijiet li forsi m'iniex daqshekk komda bihom u jkolli bżonn nerġa' nitlaq biex nerġa' nżid id-distanza. Alright, issa li semmejt l-angulu u d-distanza, ġibtni f'mistoqsija, ġiet hekk ta' dal-mument. Għandek ħafna speċi għerf fuq il-fotografija f'dak il-ktieb li l-ispeċi tibda tgħid ma jistax ikun dan speċi xi ħadd speċjalizzat biex jgħidilha d-diskors. Kellek tirriċerka jew inti dilettanta għall-fotografija għax speċi inti speċi minn ritratt. għal xi ħadd li huwa sempliċi sewwa toħloq speċi filosofija sħiħa wara r-ritratt, wara l-kuluri, wara l-isfond biex qatt jidher ma jidherx. Kellek tirriċerka fuq da' suġġett u dik hija importanti ħafna lija. Ġeneralment jiena naqbad nħobb nifoka, x'nużaw, kelma fotografika, fuq suġġetti li minix intiża dwarhom. F'Magna Mater Kien l-iskateboarding illi meta ktibtu qatt ma kont lgħibt fuq skateboard. U f'Rocket kienet il-fotografija u m'iniex fotografa, qatt ma studjajt il-fotografija. Inħobb nieħu ritratti b'mod amatorjali għall-aħħar. Fil-fatt m'għandix kamera imma nieħu ritratti bil-mobile, bl-ismartphone. Żgur li m'iniex fotografa. Però fir-rigward ta' fotografija, inħobb ħafna mmur wirjiet fotografiċi. Ġiet jinteressawni r-ritratti li li nara r-ritratti, jinteressani x-xogħol tal-fotografi, tinteressani l-filosofija wara l-fotografija, jiġifieri Eh, kont qed naqra, kont qed naqra eh, xaħat li interessani ħafna naqra dwaru dak iż-żmien kien Robert Capa. Fil-fatt eh, il-fotografu tal-gwerra Ungeris, Amerikan, ehm, u saċertu punt Petrel huwa kif tgħid, ħloqtu daqsxejn fuq Robert Capa. biex nagħmel punt Robert Capa għandu l-ktieb Slightly Out of Focus u Benjamin it-tifel ta' Petrel kien dejjem iħossu slightly out of centre. Dawk huma mhumiex b'mod dirett hemmhekk imma x'kien il-ħsieb warajhom meta kont qed nikteb. Ġifieri tinteressani ħafna l-fotografija imma mhux bħala fotografa, iktar bħala persuna li tħares li ritratti. Ma d-dettalji. U nimmaġina kif jiena qiegħda wara l-lenti. Tidħol fihom x'peċi ħafna interessanti. Eħe, għax użajt Mhux qed nitkellmu fuq l-apparat tas-saġġ, qed nitkellmu fuq mod ġenerali kif tara l-ħajja liema distanza għamlu, eċċetera. Issa la semmejna l-fotografija naf li l-aħħar xogħol tiegħek fih ħafna fotografija speċi użajthom bħala partitions bejn in-novelli u anki n-novelli Nfishom qishom tip ta' fotografija. Ħa nitkellmu fuqha imma nixtieq qabel specie nagħlaq ma' Rokett għalkemm Rokett specie ktieb li ma tispiċċa qatt tiddiskutih. Huwa ktieb nista' nsejjaħlu distopja. Tip ta' distopja għax specie hi Malta fil-1464.

Serjament, f'rumanz dystopjan daqs tiegħek, kitbu kittieb żagħżugħ Eġizzjan, imma l-aktar ħaġa ironika fih, alright, ir-rumanz jiġri wkoll fil-futur, f'xi ħaġa l-2060, il-qrib tiegħek iskom fthemtu. U l-aktar ħaġa ironika li dawn iqumu u jsibu l-Eġittu ta' 100

Naf li ma jistax ikun li ftemtu. Imma taħseb li hemm da trend fid-dinja hemm aktar speċi novelli ta' dan it-tip distopja nan l-aħħar. Hija dan huwa eżempju ta' speculative fiction li meta inti tikteb dwar meta inti tpoġġi l-istorja fil-futur, futur qrib, futur 'il bogħod, li qed jiġri huwa li int qed tesplora possibiltà fil-futur. Ma tarax biża'. Eħe, ma jfissirx li qed tbassar. Jien ma, ma, ma, jien ma nħoss li qed, li, li ppruvajt imbassar xi ħaġa. Iktar hija esplorazzjoni ta' li kieku ċertu affarijiet ikomplu jiġru hekk, hemm il-possibiltà li din tkun ir-realtà. U jiena bdejt minn hemm, jiġifieri jiena kien kien hemm kelli lista sħiħa ta' ta' punti li ridt nesplora u u minnhom ħloqt din il din l-istampa tal-futur. Ma Pereżempju ma jkex kien, ma jkex x'dan ix-xenarju. Ovvjament kien hemm bgħad ta' affarijiet li mhux kienu jkexkxuni. Imma inkwetawni, pereżempju, naħseb l-iktar waħda, l-iktar ħaġa li kienet bdiet tħassibni, u minn hemm bdejt, kienet din l-ossessjoni bl-immaġni, u għalhekk spiċċajt ktibt dwar il-fotografija, kif jekk tħares madwarek għandek din il, dan l-attakk minn kullimkien bl-immaġni, bl-istampi, bir-ritratti, iktar minn affarijiet oħra, ġifieri għandek ir-reklami, għandek il-posts issa fuq social media, il-television, computer, kollox, din l-idea ta' kollox huwa immaġni u hija mwaddba lejn wiċċek. U ma tistax, Ma tistax tagħlaq għajnejk għax tibqa' tarahom xorta. Ġifieri, din l-idea ta' dawn l-immaġni kollha ma tistax taħrab minnhom. Din kienet l-ewwel waħda. Għedt li kieku, din forsi nbidlet imbagħad imma l-idea oriġinali kienet li xtaqt nikteb dwar futur fejn l-immaġni hija pprojbita għax ridt noħloq futur fejn huwa l-oppost. Ċertu affarijiet huma l-oppost tal-lum. As such ma komplejtiex b'dak il-mod, però hemm mument fejn il-teħid ta' ritratti jsir ipprojbit flok it. F'Malta, mhux fid-dinja in ġenerali jew fl-Ewropa. Ħloqt futur fejn il-telekomunikazzjonijiet m'għadhomx jiffunzjonaw, jiġifieri, M'għadx għandek il-possibilità ta' konnessjoni. Appuntu, huma affarijiet li qed jiġru fl-Eġittu perkażu. Meta jkunu, eżatt, jaqtgħu t-telekomunikazzjoni u. Jiena nemmen illi dak kollu li jekk taqbad kull ħaġa u timmaġina l-oppost. hemm possibbiltà kbira li jiġri l-oppost. Mhux hekk jiġri ġeneralment meta xi ħaġa tkun, xi ħaġa tant tilħaq livell tant ta' saturazzjoni li ma tistax tmur oltre minn hekk, ġeneralment tmur għall-oppost, le? Tant għandna minn daq mela issa daqshekk dan. Lura, onestament nixtieq nagħmel l-ersieq, ninturigak fuq rocket għax vera hi. speċi mill-aħjar li ħarġu maġenb is-sriep ta' Alex Filleġera. Kemm jien hawn Malta, ilni 30 sena u jien speċi xejn ma jaħrab li naqra kollox anki biex inkun naf speċi x'inhu x'inhu tajjeb u x'inhu l-inqas tajjeb u hekk. Naħseb li Vera nixtieq nistaqsik aktar imma għandek xogħol ġdid frisk. Naħseb tant frisk jaħraq ftit. Ilu tliet ijiem li ħareġ. Mill-bib il-ġewwa. Issa jisna jisna f'dan ix-xogħol libna speċi il-paġna kompletament stilistikament qed nitkellem u ta' rokett. sewwa tal ħafna karattri, Pitruzzi, Rica, Veronika, u ma nafx kemm il Veronika, bis-serjetà, qrajt il-ktieb darbtejn u ma nafx kemm il Veronika hemm, għax inti f'dak ir-rumanz tilgħab fiż-żmien qiesu qudiemek koċċ ta' kxaxen ta' żmien u toħroġ tiftaħ Li tridu hu vera ħaqqek, prosit ta' barra minn hawn. Tant ħaqqek u prosit illi speċi kont ngħid li jiena kieku qiegħed fil-ġuri tal-li ma jkun premju u li ktieb tiegħi qiegħed ma tiegħek kont nagħtih lilek. Għax vera tilgħab biż-żmien gerfixni. Imma issa kif mort minn dan il-beraħ kollu Spiċċa dik id-djuqija ta' l-bib 'il ġewwa. U ġewwa ħafna, speċi għandha xi novelli, paġna, paġna u nofs, speċi. Apparti minn hekk hemm ħafna inti f'dan ir-raqqa tas-sejf. Kif kont qed ngħidlek, kif kont qed ngħid qabel, ġeneralment jekk naqbad, xi ħaġa u nimmaġina l-oppost, proprju hekk għamilt wara Rocket. Wara ħames snin naħdem fuq Rocket għedt issa wara dan irrid nagħmel xi ħaġa li hija eżatt l-oppost. Għaliex ma stajtx nimmaġina li wara ħames snin fuq xogħol wieħed li Naħseb lejn l-aħħar verament ħassejtni qed niġġennen għax kien wisq, kien wisq intens bħala xogħol għalija. Għad ma nistax nerġa' nikteb xi ħaġa nimpenja ruħi b'dak il-mod. Mhux qed ngħid li ma rridx nikteb xi ħaġa li nimpenja ruħi fiha, imma mhux b'dak il-mod. Allura bdejt. X'inhuma l-affarijiet li huma l-oppost ta' rocket? Mela għedt irrid nikteb mhux storja waħda li fiha ħafna ħafna ħafna livelli u saffi u karattri, imma stejjer vera qosra li meta tpoġġihom flimkien jistgħu tista' taqrahom kważi bħala mhux rumanz imma bħala biċċa xogħol waħda. F'dawn novelli jiena rajt Lorraine oħra. Lorraine kif f'waħda min-novelli tajt li kulura ikanġi. Ikanġi. Rajt Lorraine qriba lejn l-poeżija fil-fatt. Ara jekk taqbad u tiskjerahom b'mod poetiku. Naħseb billi jgħaddu bħala poeżija għax spiex int bil-bib ġewwa vera għaddejt u intelliġenti. Tant qed tirrakunta minn ġewwa, speċi naħseb li d-darba anki ksirt il-boundary tal-lingwaġġ. Rajtek lingwaġġ f'din il-ġabra speċi aktar.

innifisha wasslet biex anke jien niżviluppa fil-kitba tiegħi stess. Jiġifieri tgħallimt ħafna. Jiena t-tip ta' persuna li nitgħallem billi nitgħallem dwar il-kitba billi naqra u nikteb. L-aħjar mod kif nitgħallem nagħmel xi ħaġa, irrid nagħmilha biex nitgħallimha. U meta spiċċa Rocket, Ma kienx għadu ħareġ meta ktibt dan. Dak ktibtu sakemm il-manuskritt ta' Rocket kien għand il-pubblikatur, jiġifieri dawn kienu lesti qabel ma ġie stampat Rocket. U kif kont qed ngħidlek, tajt lili nnifsi ċertu, kont, kelli ċertu dixxiplina. Ridt li l-istejjer ikunu qosra. bħala A4 jridu jkunu mhux iktar minn tliet faċċati. Ovvjament hawnhekk ma tidhirx ma tidhirx hekk għax it-tqassim huwa differenti minn A4. Imma kellhom ikunu qosra, il-xejn barra mir-realtà, jiġifieri ridt naqta' minn il-logħob li lgħabt f'Rocket fejn kultant isek tistaqsi ma

L-ewwel nett. Għalhekk għedtlek hemm milli jiena preżenti. Ija, dik vera, però. Però f'kull storja hemm karattru differenti u l-istil tal-istorja hija determinata mill-karattru in kwistjoni. Jiġifieri, per eżempju, jekk nieħdu lil, jekk nieħdu Bewlu Osti li hija forsi l-iktar storja fejn għandek kliem li forsi jista' jweġġa' dak li jkun, dak huwa l-lingwaġġ tal-karattru. U hemmhekk qed nilgħab bl-idea li dan huwa raġel xiħ f'dar tal-anzjani, in-nurses jgħidulu, meta jarawh jgħidulu Hawn Nan, da qed qed jaħseb fil-passat tiegħu u qed ibull taħtu prattikament. Appuntu, issa. Ħalli nispiċċa Walid. Talaq Alex, jiena qiegħed ninsab f'nofs tradizzjoni tal-srib ta' Alex Villa ġejja ma' Al-Gharbi u hemm karattru li kienu meta kienu tfal

indipendenti jew hemm xi tip ta' ċensura fuqu mhux ċensura politika imma ċensura tiegħu is-suq il-pubblikatur ċensura tiegħu nnifsu. Naf x'qed Le, jien bħala kittieba ma nħoss l-ebda pressjoni biex Ma ħoss l-ebda pressjoni minn barra li m'hemm ħadd li jgħidli isma' din neħħiha taf tista' tista' tista' tweġġa' lil dak li jkun. Pressjoni minn barra fuq dik m'għandix. Jien f'każ ta' mil-lat ta' awtoċensura ma nħoss li hemm lanqas għax meta nikteb nipprova nkun sinċiera ħafna mal-karattri tiegħi, mas-sitwazzjoni, ma' dak li rrid nikteb. u nikteb dak. Nagħżel, vera, nagħżel bejn kelma u oħra u nagħżel dik li l-aħjar toqgħod fil-kuntest. Li hemm, forsi, u din hija kwistjoni li dal-aħħar qed tinkwetani ħafna, mhux mil-lat ta' lingwaġġ imma mil-lat ta' tal-prodott finali, tal-ġeneru, meta Meta niġu biex bħala awturi nippreżentaw ix-xogħol tagħna lill-pubblikatur, m'hemmx garanzija li inti ħa tikteb xi ħaġa u ħa jiġi ppubblikat. Jien l-ewwel darba li xogħol ma ġiex aċċettat ma kienx l-ewwel ktieb tiegħi imma kien il-ħames. Dak ma ġiex aċċettat mill-ewwel. Jiġifieri u Eżatt. U l-biċċa kienet li mhux ma ġiex aċċettat għax mhux tajjeb. F'dan il-każ ngħid, Tajjeb, mela ħa nerġa' mmur naħdem fuqu. Imma għaliex forsi mhuwiex mhuwiex ktieb li li ħa jbigħ. Għax il-qarrejja ma jridux stejjer qosra, il-qarrejja jridu rumanzi. Issa dik inkwitatni ħafna x'għedt, jiġifieri dan huwa prodott illi ħa jitmexxa minn is-suq qed jitmexxa minn mix-xerrej, jiġifieri jien ħa nikteb biex nogħġob il-qarrej u nibqgħu fuq l-istess livell, le, nġeneraw dak li tixtieq, niktibulek, nerġa' ntihulek, mela inti ħa tibqa' tixtieq. Jien dik ma tinteressanix, jiena. M'iniex qed nikteb taf Walid, ma nsirux sinjuri minn dal-kotba, jiġifieri mhix kwistjoni, jiena qed naħli saħħti fuq il-kitba mhux biex naqla' l-flus minnha, jiġifieri mhuwiex prodott għalija biex ibiegħ. Imma ovvjament il-pubblikatur mhux il-pubblikatur ħa jgħidli eħe inti forsi le imma jiena rrid inbiegħ għax dak huwa x-xogħol tiegħi. Issa, hemmhekk jiena bdejt ninkwieta, irrealizzajt illi Hawn Malta s-suq diġà huwa żgħir, mhux għax Malta hija żgħira imma għax il-qarrejja adulti m'hemmx ħafna minnhom, it-tfal jaqraw imma l-adulti ma jaqrawx daqshekk, jiġifieri diġà s-suq huwa żgħir biex biex inti ħa tikteb xi ħaġa li minn dak iċ-ċokon jerġa' porzjon żgħira ħafna ħa tixtrih, Għandu raġun il-pubblikatur jgħidlek, isma', mhux ħa nippublikahulek għax dan mhux ħa jbigħ. U naħseb illi hemmhekk inkwitajt, eħe, li ħa jkolli nikteb xi ħaġa biex tinbiegħ li ma tinteressaniex, mela nippreferi nieqaf u ma niktibx. Le hawn hawn min qatgħet jgħixu hekk, fil-fatt. Issa, li, li, xi ħaġa oħra li qed tiġri wkoll daż-żmien li ma kienx hemm qabel hija l, l-għajnuna għall-awturi, il, naf kemm il-Kunsill tal-Ktieb qed jaħdmu ħafna fuq, għajnuna, għajnuna finanzjarja, għajnuna, protezzjoni legali għall-awtur, ġifieri naf kemm qed jaħdmu u Kuntenta ħafna li qed jiġri hekk. Wieħed, waħda mill-affarijiet hija l, il-fond tal-ktieb, le, il-fond tal-ktieb li hemm allokazzjoni ta' ammont ta' flus biex ċertu kotba li forsi huma esperimentali, forsi huma diffi, mhux ħa jinxtraw daqshekk, imma xorta jinkitbu għaliex wara kollox jekk ħa jkun hemm ċertu żvilupp fix-xogħol letterarju fuq livell, jiġifieri qed nitkellem fuq livell nazzjonali, li aħna nistgħu ngħidu l-litteratura Maltija jekk irridu niżviluppawha, jekk irridu nikkontribwixxu għaliha ma nistgħux nibqgħu nipproduċu l-istess ħaġa, insibu l-formola li taħdem u nibqgħu niġġeneraw għax dak nibqgħu fl-istess livell. Jiġifieri għall-inqas hemm il-Kunsill tal-Ktieb li qed jgħin f'dan il-lat. Imma mod ieħor kif nistgħu ngħinu, u din konna qegħdin niddiskutuha qabel, illi mhux il-kittieb u l-ktieb mhumiex biżżejjed biex jikkonvinċu lil xi ħadd li jixtrih u jaqrah. Inti meta tmur f'librerija u tara dawk il-kotba kollha, mhux awtomatikament ħa kif ħa tkun taf dak x'isarraf. Jiġifieri għandek bżonn Hemm bżonn li jkun hemm sforz fil-komunità letterarja li mhijiex biss il-kittieba u l-pubblikaturi u l-kunsill tal-ktieb imma anke mil-lat tal-kritiċi, mil-lat ta' min qed jagħmel reċensjonijiet, min qed jagħmel analiżi letterarja. X'in huwa ta' livell, x'mhuwiex ta' livell, x'inhu, liema ktieb qed jgħid xi ħaġa li, isma', interessanti taqrawh dan. Hemm ċertu nies li dak kulma jkollhom bżonn, indikazzjoni ta' forsi x'jistgħu jaqraw. Nurha l-għada kif irbset fuq fuq xi kellu li jweġġagħna bħala kittieba li m'għandniex il-kompitu ta' krit, m'għandniex il-professjoni ta' kritika, ta' xi ħadd kritiku, jiġifieri jista' jkun li ċ-ċukon ta' Malta għax hekk ħa tikkritika xi ħadd miġieli ġratli ħa għalih, speċi jew għalih, sabaħ għal dan. Mela dik kwistjoni oħra. Loren, hemm mitt elf mistoqsija ma naħseb il-ħin. Speċi vera għandi lej sieħ kieku interrogat. Ma ħanati speċi ċans l-udjenza, forsi xi ħadd jistaqsi jixtieq jistaqsik xi ħaġa personali qabel nistaqsik l-aħħar mistoqsija. Kif tħossok bħala waħda mill-kittieba kbar ta' Malta? Għadha. M'hemmx id-dgħid, ilna sena ntambru fuqek.

Inħares lura ħafna snin u qas biss kont naħseb li nista' nkun qed nikteb dal-kitbiet u li nista' nkun rikonoxxuta b'dal-mod. Jiġifieri għalija huwa żvilupp enormi għalija personalment u jiena dejjem nemmen fl-iżvilupp. Jiġifieri ħajti kollha dejjem nipprova li kull sena nkun aħjar mis-sena ta' qabel. U issa li qiegħda hawn bħalissa qegħdin nitkellmu, qed tkellimni b'dal-mod, is-suċċessi tiegħi u ħafna minn dak, għalija huwa wkoll mument fejn ngħid, eħe, is-sena d-dieħla xorta rrid inkun aħjar minn dis-sena b'xi mod, jiġifieri fix-xogħol tiegħi, fil-kitba tiegħi, f'kull ma nagħmel. Jien hekk naħdem. Ġifieri, għalija huma l-ħajja hija tarġa, tarġa wara l-oħra u dejjem tilgħa 'l fuq. Ma nixtieqx ninsellef. Proset, jiena wkoll qed nemmen li l-isma' kliem għadu ma nkitibx. Eżatt. Inkella ma niktbux. Nistieden lill-udjenza jekk xi ħadd jixtieq jistaqsi lil Lorenz xi ħaġa. Mela fil-każ, all right, all right. Nudbirġa huwa ġabra ta' novelli, imma int għedtilna li tista' tħares lejh ukoll bħala xogħol sħiħ. X'inhuma dawk il-fatturi li jaqdu n-novelli? It-titlu huwa Mill-Bib li Ġewwa u li li qed jgħid hemmhekk huwa il dawn il-karattri jekk tħares lej il-ħajja tagħhom interjuri dak dak li jiġri mill-bib 'il ġewwa huwa dak li jibqa' sigriet, moħbi, mistur kemm jista' jkun kif tgħid nipproteġuh ma tantx nuruh le minn barra. U dik hija l-ħaġa li nitkellem dwarha f'kull storja, għandek kull karattri li qegħdin jagħmlu affarijiet li ġeneralment tagħmel minn ġewwa, pereżempju qed tixrob kikkra kafè, xi ħadd qed inaddaf wiċċu mill-irtokk, xi ħadd qed ipettna xagħru, xi ħadd qed jaħseb, xi ħadd qed jagħmel affarijiet ta' kuljum, xi ħadd qed jilgħab bil-logħob, jigħmel jigsaw puzzle. Huma mumenti kwotidjani kważi irrelevanti, irrelevanti fis-sens ta' m'hemmx dik l-importanza kbira. Tagħmilhom kuljum, tagħmilhom b'mod repetittiv, tagħmilhom b'tali mod li waqt li qed tagħmilhom qed tagħmel xi ħaġa oħra iktar importanti. Ġeneralment waqt li qed inħawdu kikra kafè qed naħsbu f'xi ħaġa ta' nkwiet li ġratilna lbieraħ jew f'memorja ta' tletin sena qabel jew Xi appuntament li għandna pitgħada li vera tinkwitana u fuq dak ridt ridt niffoka ħafna u dik hija xi ħaġa li sseħħ f'kull storja ehm dik hija waħda dik hija t-tema ġenerali u fil-fatt ehm naqraw storja wara oħra dejjem qegħdin naraw dik ir-realtà. Imbagħad hemm l-idea illi Dik imħa jibda jgħidha, kien qed jirreferi għaliha, Mamma, ma, Walid ma ħalliniex nirrispondiha. L-idea illi f'dan il-ktieb jien mill-bieb il-ġewwa u mill-bieb il-ġewwa tiegħi. Dal-ktieb huwa forsi l-iktar ħaġa li tersaq lejn awtobiografija mingħajr ma hi awtobiografija u hemm ħadd jismu Loren Vella fil-ktieb, jiġifieri xorta m'intomx ħassiru tafu dwari as such. Però dawn il-karattri kollha huma l-karattri tiegħi, il-karattri li qed noħloq jien u lejn l-aħħar l-aħħar storja hija l-istorja ta' dik illi qed tinża' daw il-karattri minn fuqha qishom kustumi. Loren, L-aħħar novella qattajt mill-Bible barra, filwaqt li l-aktar novella li hija mill-Bible ġew. Eżatt. X'għedtilek? Għaliex verament huwa ktieb fejn għal ftit, għal ftit sigħat meta taqra dal-ktieb, il-karattri qed iħalluk tittawwal mill-Bible ġewwa. U. Dawn huma mumenti, dawn l-azzjonijiet kwotidjani, insejħilhom il-verbi ta' kuljum, ħafna drabi jkunu preparazzjoni li jgħaddi minnhom, li tgħaddi minnhom persuna qabel ma tiftaħ il-bieb u toħroġ barra. Per eżempju, l-iktar storja li tidħol fiha din jisimha Saff Saff u qed naraw din il-mara illi sejra għal appuntament ma nsirux nafu, X'inhu l-appuntament imma huwa vera importanti u din qed tipprepara għalih billi tibni saff saff, billi tinħasel, tindilek, tibda liebsa l-affarijiet, il-ħwejjeġ ta' taħt, il-ħwejjeġ ta' fuq, il-fwieħa, tirranġa xagħarha saff saff sakemm tkun lesta tilbes il-kowt bela kafè u titlaq 'il barra.

Fil-fatt, jekk narawhom hekk, għax jiena ħdimthom b'tali mod li għandek biċċa biċċejja dwar mara, kikra kafè dwar raġel safsaf, mara baħnan raġel, jien il-folla, il-folla. Imma nagħtu każ baħnan raġel, il-mara protagonista maġenbu

Kif taqbad tgħid, tant huma maħdumin b'ċertu ħila u ċertu paċenzja li faċilment tgħidli poeżiji, poeżija. Eh, ma nafx eh, kien hemm xi ħadd Nadja. Loren, jiena ktib għadni ma xrajtux, eh, għandi idea ftit jew ism mhm. minn dak li qed da' sajf waqt il-festival tal-Inizjament. Però ovvjament fih ir-ritratti. U indi għedt l-ewwel li t-testi kienu miktubin waqt li Rockit kien qiegħed għand il-pubblikatur. U l-mistoqsija tiegħi hija x'inhu dak li kif ħdimtu inti u Swex dan? U jekk kienx hemm, ovvjament nimmaġina li kien hemm it-testi l-ewwel u r-ritratti ġew wara. Imma kien hemm imbagħad xi tibdil fit-test wara li inti rajt ir-ritratti ta' Żbeżn? Kif ħdimtu flimkien? X'kienet kif ġew l-affarijiet? Importanti li nsemmi li bejn l-2016 meta nkitbu dawn meta nkitbu u l-2017 meta fl-aħħar ħarġu, sakemm qed nistenna li nsib pubblikatur, użajt Użajt l-istejjer biex intella' xogħol teatrali bihom. U f'dan ix-xogħol teatrali ta' performance art ħdimt ma' Zvezdan. Zvezdan kien il-fotografu fil-grupp ta' artisti li ħdimna flimkien. Jiġifieri Zvezdan kien diġà ħadem fuqhom għal biċċa xogħol teatrali, però Meta mbagħad qalli li jixtieq jippubblikahom, iddeċidejn iddeċieda li joħloq ritratti ġodda għal pubblikazzjoni, jiġifieri mhumiex l-istess, wieħed biss li hemm l-istess li ntużat fil-performance u mbagħad intuża f'dan. Jiġifieri Zvezdan qara t-traduzzjoni ta' ta' ta' wħud mill-istejjer u ħoloq immaġni Ħoloq ritratt għal kull storja. Nadja ġabitni f'mistoqsija li minn dejjem kellha ftit nistaqsijilek. Meta ktibtu t-triloġija tal-Fiddiq, inti u Simon Bartolo, kif kontu taħdmu? Wieħed jikteb kapitlu u l-ieħor jikteb kapitlu ieħor jew toqgħodu tindaħlu f'kull paragrafu tal-ieħor? Mela, qed jagħmluli sinjal li di trid tkun vera risposta qasira, risposta ħanweġibha. It-triloġija tal jien dejjem naħdem jew ħafna drabi naħdem f'kollaborazzjoni ma' xi ħadd jew hekk mhux fotografu jekk hux artisti oħrajn u fil-fatt bdejt il-karriera letterarja ma' kittieb ieħor, ma' Simon u bdejna ktibnihom it-triloġija ktibniha flimkien. Kien hemm mod partikolari ħafna kif ktibna, kienu kien hemm ħafna diskussjonijiet u mbagħad niddeċiedu min ħa jikteb liema kapitli. Fil-bidu kont qed nikteb l-iktar jien, ngħaddihom lil Simon jgħidli x'jaħseb, jibdel xi affarijiet, jerġa' jtihom li jiena ngħidu dan il-kapitlu u kitbu hemm, jiġifieri kienet kienet mod dinamiku ħafna ħafna ħafna. Tant li fl-aħħar ġieli kienu kien hemm sentenza li mill-bidu tal-għamla ma jkunx kitibha persuna waħda. Imma kienet interessanti. Ħanif. Interessant, interessant. Sinjuri, sinjuri, din Donavella, waħda mill-aħjar kittieba li għandna